Ajoli ka neno lok angeya mo icwiny ni wan luwo TV tum cabit man an nyiya Pat Robert Larubi. Mon ma tye ikom malo me Uganda tye ka lego gamente mi kati matek ka neno kit ma kiromo gwoko kwede twero ma meggi tutwalle icing co ma tye ka turo twero gi ki lutino anyira. Gen waco ni kare ni tim gero tye ka doko matek tutwal me nongo ni co goyo mon ki bene cik mo ma kato kwed mi mako gi pe tye ma atir atir oweko gin gitye ka bak ka baka ka yenyo kwo kun nongo gineno calo pe kitye ka paro pi twero ma meggi. Wanen matut i ripot man ma a ki bot lacoc pa Wan Luo TV, Man Joni Sanni ocako con. Mon kok ni polgi kitye ka pyetogi ki unogi ki alany malit tutwal i kin pacci ma kwon nongo a ki bot co. Ento, cik mo keken peke ma tye ka kemme i kom lutim bal meno. Pamela Angwec, Darekta me Gwed Jii owaco ni mono myero guille malo i lok me ilo twerogi ci man myero gunge ni obedo tic pa ngat acel acel me timo meno. Pien cik me Uganda ye laco me nyuto kadi mon madwong ento in position ni timi ngo? Dong ngo ma Medo Rosalba owaco ma lube ki cohabiting pien lokke ni in iromo nywalo kadi lutino apar. Ento you are not a wife, you are a friend and you have been cohabiting for the rest of your life. Ki tung cel, Mego Rosalba oywa i kare me miyo pwonye, owaco ni, Mon aye tye ka deno can malit i lok me lar angom i Acholi, ci omyero kiyab wang me konyo mon ki anyira wek gunong apwuda mo. Laro ngom, Laro ngom tye i rwom ma lamal. Ka dong ineno man ma i ot-ti, ma i kin famili wa acel acel bene laro tye iye kwo. Kong bed i famili acel acel, nongo awobi pe mito ni anyira obed kenyo. Anyira kono dong kong bed ni ikwano akwana mene ma kinyomone, polle weng pe kinyomo dano, ci pe meno kong? Mon bene eni weng gin anyira-ni tye ka nywalo, tye ka bedo i gang-gi. I te cik me Uganda wa tye cik kwar wa ni lumego ne onongo myero gubed i ngom gang aworgi ki lutino gi ni. Ento omego wa ye? Omego wa tye ka ryemo wa o. Kadi bed kumeno, Proscovia Adong, won kom pa Peace Maker i Padibe Town Council i Lamwor District owaco ni dul pa mon ma ticgi me riyo tal tye ka nyako nyige i kin pacci. Man oweko mon mukene tye ka bedo ki kuc i paccigi. Gin ma watimo maber me bedo calo Buc me Jeca piny bot jo madongo. Jo mukene gimiyo ite cingin, gin loyi. Ento nen ni in pe itwero. Ka in icako lok, ka cako yengo bene ok, latin i na nen ni pe twero. Ento kara twero. Ci meno amito apwo Ker ma ominiwa. oweko komiti cawa ni watye ki jami madwong ma tye pato wa achievement. Me acel, achievement ma megwa ni wanongo ni mon kara romo ringo tai. Kit meno bene, Godrine Onen, lador ot me Padibe Town Council, olego lutela me mako dogo kodigi me kelo kuc i kin paci wek lwak okwo ma opore labongo kukukuku.

Labolle, amito awacci kodi cultural belief mogo macon ni laco en aye dong is the head of the family, pol jami weng mon aye otimi, i lobo ni dong ngo, kare ma dong lobo oo iye ni lobo dong olokke oo. So i kacokke ma kumeno calo wan lutino watito ki lwak, Ni i kare dong tic weng gitiyo kacel, dako omyero okony laco, laco omyero okony dako. Langolkop macon ma oweko tic dok ngat ma tiyo pi twero pa lwak, Beatrice Okot owaco ni cik me lobo Uganda miyo twero bot mon me nongo ngom. Pek cik me Uganda 1995 An abedo i constituent assembly wan owil dolo gi wawaco ni latin nyako litino anyira mukene ryek loyo litino awobe dok bene ki waco ni gwok adako bene timo ngo eeh ka in ibedo gwok adako ci pe imako lee nongo konyi peke so Kombeddi en ma in ibido kanye? Ka ikwanyo citep acel dong me donyo ki i nge doggola-ni, cit ibed i tam ilwodi ni, 'Wano yo, lobo mono ma megwa aye tye kwene? Kicim botwu. Pien ka dong pe kicimo, kombeddi an ito i Uganda, kono Covid, kono gin ango, kono gin ango.